Кӑмӑл-туйӑмӗпе, характерӗпе, шухӑшлавӗпе пӗр-пӗринчен паччӑр асна сӑнарсене такамран ӑста калӑпланӑ. Ҫавӑнпах пӗрле ӗҫлекенсене тӗлӗнтернӗ, куракансене илӗртнӗ. Чӑваш академи драма театрӗнче Раҫҫей тава тивӗҫлӗ артисчӗ, чӑваш халӑх артисчӗ Иван Геннадьевич Иванов ҫуралнӑранпа ҫитмӗл пилӗк ҫул ҫитнине паллӑ турӗҫ.
Шупашкар районӗнчи Платка ялӗнче ҫуралнӑ Иван Иванов пин те тӑхӑр ҫӗр ҫитмӗл иккӗмӗш ҫулта Ленинградри театр, музыка тата кинематографи патшалӑх институтӗнчен вӗренсе тухса тӑван тӑрӑхне таврӑннӑ. Тӳрех Чӑваш патшалӑх академи театрӗнче ӗҫлеме пуҫланӑ та пурӑнас кунӗсем вӗҫленичченех тӑван сцена ҫинче вылянӑ. сӑнӳкерчӗксене пӑхсан та вӑл мӗнле пулнине халь аса илеп те хӑйне нихҫана мӑн кӑмӑл тытмастчӗ вӑл. Яланах ҫамрӑкпа ҫамрӑк пек, ватӑпа ватӑ пекчӗ. Эпир ҫамрӑк кӑна ун чухне вӗренсе килнӗ-ха та вӑл пире ҫавӑн пек ятлаҫса вӗрентнине астумастӑп. Темле ыйтсан калатчӗ, ыйтмасан шарламастчӗ. Нихҫан та ҫынпа харкашнине те илтмен, кутӑнлашнине те курман режиссерсемпе. Сцена ҫинче пӗрле выляма тӳр килмен пулин те ҫамрӑк актерсемшӗн те Иван Геннадьевич пултарулӑхӗ, артист ӑсталӑхӗ ырӑ тӗслӗх вырӑнӗнче. Ҫак пултарулӑх каҫне хатӗрленӗ май ӑнланса илтӗм, чӑнах та питӗ пысӑк, питӗ пултаруллӑ ҫын пулнӑ. Питӗ нумай сӑнар, пысӑк сӑнар калӑпланӑ вӑл тата ун сӑнарӗсем питӗ тӗрлӗрен пулнӑ. Вӑл трагеди те, драма та, комеди выляма пултарнӑ. Вот ҫак пысӑк пӗлтерӗш вӑл. Вӑл чӑн-чӑн артизанча кун пек пултарарать. Тӑван тӑрӑхӗнче, Шупашкар районӗнче те ҫак кун паллӑ ентеш ячӗпе тӗрлӗ ӗҫ-пуҫ иртнӗ. Каҫхине вара ҫывӑх ҫыннисем, тӑванӗсем театрта пуҫтарӑнчӗҫ. Иван Ивановпа ҫыхӑннӑ ырӑ самантсене аса илчӗҫ. Питӗ кӑмӑллӑ, ӑшӑ кӑмӑллӑ, яланах тарават ҫынпа калаҫма, кашни ҫынпа май пӗлетчӗ. Ун патне ҫынсем туртӑнатчӗҫ. Сӑпайлӑхӗпе, хӑйӗн ӑшӑ кӑмӑллӑхӗпе нихҫан та хӑйне мӑнаҫлӑн тытман, яланах халӑхпа пӗрле. Театра юратма та пире вӑлах вӗрентрӗ, теҫҫӗ Раҫҫей тава тивӗҫлӗ артистӑн Иван Ивановӑн сцена ҫинчи кашни сӑнарне пӗлсе тӑнӑ хурӑнташӗсем. Чи асра юлнӑ сӑнарсенчен вӑл, паллах, Тӑхтаман, Типтерлӗ, Пуян, Ӗҫчен сӑнар, кайран Тутимер, Пушкӑрт ролӗнче пушкӑрт халӑх ҫыннине мӗнле вылять, кайран мана Григорий Мелихов. Григорий Мелихов сӑнарӗ хӑйӗн пурнӑҫӗнчи пекех. Ҫавӑн пек пулса тухать шӑпи те унӑн ҫавнашкал. Кайран вӑл ҫӗнӗ вырӑса та выляма пултарчӗ. Ҫавӑн пек пысӑк шайра сӑнарланӑшӑн Раҫҫей Федерацийӗн тава тивӗҫлӗ артисчӗ ята пачӗҫ ӑна. Сцена ҫинче тӗрлӗ роль калӑпланисӗр пуҫне Иван Геннадьевич республикӑри театр ӗҫченӗсен союзне те ертсе пынӑ. Асӑну каҫӗ артистсем куракан умне «Эп сӳннӗ чух эс ҫун» постановкӑпа тухрӗҫ. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Алиса Александрова, Леонид Петров.